Léif Kolleegen a Kolleeginnen, léif Invitéen, léif Vertrieder vun der Press, ech zielen Iech haut den Owend eng Familljegeschicht. Zum klengen Deel vu menger Famill, zum groussen Deel eng vun dësem Land. Ech fänken un bei deem eenzege vu menge Grousselteren, deen ech gutt a laang kannt hunn, dee mech am meeschte markéiert huet, De Bopa Jos ass ee vun 10, deen op der Wolwener Klaus grouss ginn ass. An engem klengen Haff, wou deen net jidderengem eng Zukunft konnt bidden, an nom Krich, wéi hien aus vu Russland zeréckkomm ass, ass heen an de Minett geplënnert an huet op der Schmelz de Räichtum vun eisem Land an domadder och eiser Famill opgebaut. Aus éischter aarmen, kleng bäuerlechen Verhältnisser konnt heen duerch seng Aarbecht sech zu Déifferdeng eng Existenz opbauen, en Haus an e Goart kafen, e Goart an deem en no der Aarbecht nach laang geschafft huet a Kangéngelcher geziicht huet. Dëst ass eng Perspektiv, déi mär haut eiser Jugend net méi kënnen ubidden. Wunne gëtt ëmmer méi zu engem Luxus, an ouni Patrimoine vun der Famill ka keen onqualifizéierten Aarbechter dat nach maachen, wat déi Generatioune virun eis hei am Land nach konnte maachen. Just op niddereg oder mëttlere Revenuen ass et schwéier, dat doten nach kënnen ze maachen, eben ouni Patrimoine. De Bastian an de Luca, déi schéngen dat scho verstan ze hunn. Eréischt 7 an 9 Joer schwätze si schonn driwwer, ween dann a wéi engem Haus wäert wunnen, deen een a mengem hallwen Haus, an eisem hallwen Haus, deen aneren an deem vu menger Boma. Obwuel weder ech nach si zu 10 Geschwëster sinn, wäert et awer komplizéiert ginn, dass déi Rechnung einfach esou opgeet. Ech muss och nach mat 3 Gebridder awer iergendswann deelen an si missten och kucken, dass se sech dann eens ginn. Mee d'Fro ass, Ass et iwwerhaapt nach am Trend, sech iwwer d'Generatiounen, déi no eis kommen, nozedenken? Wat ass mat deenen, wou no eis kommen? Firwat et net einfach onbesuergt maachen, wéi den Ex-Patron vu mengem Papp, der Post? Einfach alles versteeë fir den héchstméigleche Präis, mä selwer vläit eng Zort direktesch Pai zolidd all Mount ausbezuelen oder dat Ganzt an de Weltall investéieren an hoffen, dass et net an enger Galaxie verschwënnt? Dovun ofgesinn, dass d'Post engem wéi mengem Papp, dee mat 15 huet missen ufänke schaffen ze goen, keng laangfristeg Perspektive méi bitt bei deenen Entwécklungen, déi mer hunn hei am Land, a mat der Privatiséierung virun allem méi Aarbecht komm ass a manner Pai. Dobäi ass d'Post e Bien commun. a säi Patrimoine soll all eise Bierger zegutt kommen a soll weder als Hotel verlount ginn, nach als Immobilie zum héchste Präis um private Marché verkaf ginn. Allgemeng gehéieren all essentiell Servicer an d'öffentlech Hand an déi Entwécklunge vu Liberaliséierung a Privatiséierung waren de falsche Wee a sinn de falsche Wee. Wann de Staat ënnert der Responsabilitéit vun dëser Regierung et net fäerdeg bréngt fir bezuelbare Wunnraum aus deenen Haiser ze maachen, wat scho schlëmm genuch ass, da soll op d'mannst mat der Zivilgesellschaft respektiv sozialen Acteure gekuckt ginn. Iwwer 20 Acteure, vun der Wunnengshëllef iwwer d'Agence immobilière sociale bis hin zum Office social vun eenzele Gemengen, maachen zënter Joren iwwer d'Gestion locative sociale den Job, deen d'Gemengen an de Staat am Fong misste maachen a verpassen ze maachen. Si siche mat Hänn a Féiss no Haiser, déi net der Spekulatioun zum Opfer gefall sinn. An d'Post, déi dem Staat gehéiert, Dir verkeeft se einfach. De Pakt Logement 2.0 soll am Fong dat sinn, wat Der elo dat ophëlt, wat bis elo bei de Gemenge verpasst ginn ass, wat se net gemaach hunn. Mee mat där Logik, wéi de Pakt Logement 2.0 funktionéiert, Wäerte mol net de Status quo, dat heescht de Pourcentage vun ëffentleche Wunnengen oprechterhalen, déi mer am Moment hunn, well de private Marché vill méi schnell um Wuessen ass wéi dat, wat mat deem dote Pakt wäert méiglech sinn. Mä ech ginn Iech, ech invitéieren Iech, Iech mol virzestellen, dat hei wär e bësse wéi an der Schoul eng Prüfung. Et gëtt e Fach, dat heescht bezuelbart Wunnen. An d'Gemenge sinn d'Schüler, déi a fënnef Joer dem Bierger mussen eng Prüfung ofliwweren. An d'Aufgabestellung, déi wär déi heiten, Du muss een astelle fir d'Hausaufgabenhëllef. Dat ass an dësem Fall de kommunale Logementsberoder an de muss véier bis fënnef Saache kucken, analyséieren, studéieren an du kriss e ganze Katalog vu fakultative Saachen, déi s de kinns maachen, wann s de Loscht hues. Mee am Fong ass alles wéi wann s de Loscht hues oder net, wëll an der Prüfung kanns de en eidelt Blat ofginn, et ass puupsegal. Du kriss Präis, keen Noexamen ze fäerten, et komme keng Konsequenzen, wann eng Gemeng näischt mécht, da geet et eben esou weider. Dat ass e bësse wéi an der Klimapolitik, wou elo eng CO2-Steier oder eng CO2-Bepreisung, da sou kloer ass et net, agefouert soll ginn, an ee scho mol dovunner ausgeet, datt se iwwerhaapt d'Verhalen net wierklech vun de Betriber an vun de Leit wäert veränneren. An och dat bréngt d'Regierung awer vis-à-vis vun dëser anerer grousser Kris, der Klimakris, fäerdeg. De Claude Turmes behaapt selwer, dass et am Fong, dass en net dru gleeft, dass dat elo, et soll net onbedéngt d'Verhale groussaarteg änneren, et soll virun allem Suen erabréngen. Dës CO2-Steuer ass also net efficace. Se vertraut blann dem sougenannte fräie Moart a verstäerkt nach sozial Ongläichheeten, wëll déi, wou et sech kënne leeschten, hei an der Stad an engem Passivhaus ze wunnen, wou se dann och an de meeschte Fäll schaffen, déi wäerten nämlech 250 Euro am Joer, plus ou moins, manner. zu der Klimakris bäidroen a bezuele wéi déi, wou op der Wolwener Klaus wunnen, an engem alen Haus, dat mat Masutt geheizt gëtt an déi ugewise sinn op den Auto, fir op d'Aarbecht ze kommen, ob se an der Stad schaffen oder, nach schlëmmer, an enger Zone d'activité ronderëm d'Stad, wou se owes de Büro botze gi vun aneren Entreprisen. Et geet also hei vill méi drëm, Suen fir d'Klimaausgaben ze generéieren, obwuel Suen do sinn. Et gëtt e Klimafong, dee gutt gefëllt ass. Mer gi Rekordzomme fir d'Militär aus, mat 385 Milliounen, oder mer investéieren an de Wälder mat 200 Milliounen. An hei gi mer 150 Milliounen. Bei jidderee sichen, also och bei déi, déi am Fong schonn et schwiereg hu fir d'Enner um Enn vum Mount zesummen ze kréien. Et ass net wëll mär fannen, datt näischt misst gemaach gi géint de Klimawandel, et ass wëll mär fannen, datt vill méi misst gemaach gi géint de Klimawandel, datt mär déi CO2-Steier esou net kënnen akzeptéieren. Ech hunn net no menger Troisième mam Lycée opgehale fir eng Klimacampagne ze organiséieren, fir datt mär elo nach Jore verléieren an net wierklech handelen. Wierklech handelen heescht, datt d'ëffentlech Hand direkt, urgent a wäitgehend Reegelen, Normen an Investitiounen hëlt, fir mat Sécherheet déi Ziler ze erreechen, an net, oh, kucke mol, wat dat beim Marché ausléist. D'Regierungen a virun allem déi Gréng probéieren zwar zënter eiser Motioun zur Urgence climatique op ënnerschiddleche Plazen accessoirement dat Wuert Urgence ze plazéieren, mee esou eng Steier huet näischt mat Urgence ze dinn. Et kann een se éischter domadder vergläichen, dass de Paschtouer Sue bei déi Aarm sammele geet, fir dass Gott se virun der Pescht verschount, just dass an dësem Fall Gott de fräie Marché ass, mee och deen huet nach kee gesinn. Op d'mannst huet de Paschtouer et awer fäerdeg bruet, d'Leit nach heiansdo an enger Kierch zesummen ze bréngen, woubäi déi dote Steier d'Leit éischter nach méi ausernee bréngt an déi ganz Laascht vun der Kris, déi mer am Fong zesummen, kollektiv misste schëlleren, déi Herausfuerderung, déi mer als Gesellschaft missten. Déi soll elo all eenzele droen. Vu Polyorpéier kënne mer net schwätzen, wann dat esou gemaach gëtt, wëll 10 Prozent vun deene Räichste sinn zoustänneg fir 45 Prozent vun de klimaschiedleche Gaser op dëser Welt. An hei ginn 100 Prozent nämmlecht ouni Ënnerscheed zur Kees gebueden, ob s de et mam Suff vum Belair bei de Coiffer fiers oder ob s de däi Kand zu Réimech an d'Crèche fiers fir dann zu Dräibuer ze schaffen. An dobäi wësse mer en plus och, wa mer schwätze vun Eenzelner, déi hei musse Verantwortung droen, dass just 25 Prozent vun den Aspuerungen, déi mer brauche fir där Kris do gerecht ze ginn, iwwerhaapt duerch eenzelt Verhale ka beaflosst ginn, de Gros, 65 Prozent, déi musse vun der Politik a strukturell geholl ginn. En plus ass et net, an da fir do d'Beispiller ze ginn, et ass net glafwierdeg, wa mär als Lëtzebuerger, wann d'Lëtzebuerger Regierung a mär als Land jidderee bezuelen doen, A soen, Är Präisser, Energiepräisser ginn an d'Lut, ondifferenzéiert, egal fir wéi ee Gebrauch. An da locke mer awer Google un domadder, datt mer niddereg Stroumpräisser hunn. A mer installéieren nach op enger Grenz eng nach méi grouss Tankstell, wéi dat bis elo schonn de Fall ass zu Rodange, A log a spekuléieren nach weider mam Tanktourismus, dee mer awer anscheinend wëlle reduzéieren mat deenen Augmentatiounen op den Accisen. Mer mussen also d'Suen, se sinn zum Deel, groussen Deel si se schonn do, a mer wëssen alleguer, mee et muss een et ëmmer erëm soen, se mussen och do geholl ginn, wou se sinn, an dat ass bei den ieweschten 10 Prozent, Dat ass an de Steiernichen, déi net nëmmen eis als Lëtzebuerger Land d'Mëttelen ewechhëlt, déi mer bräichten, mä am Fong a ganz Europa, an a ganzer Welt de Regierungen d'Mëttelen ewechhëlt, déi se bräichten, fir där Klimakris global Kontra ze bidden.